Helo a chroeso i fideo'r wythnos hon sydd yn seiliedig ar y wefan benodol, sef classtools.net, fe welwch chi fe ar y top yn hyn. Os ewch i classtools.net, sydd yn rhad ac yn ddim, fe welwch chi lwyth o syniadau defnyddiol i ni fel athrawon. Cliciau ar hwn gyntaf, sef Breaking News Generator. Uh, credaf hwn yn gret fel sbardun i wers neu'n rhywbeth tebyg, yna i enghraifft i chi nawr, newn ni alw fe yn newyddion preseli, A neu newn ni YYP gan fod yr chydig yn rhy hir. Wedyn mae uh, cyfle i chi newid y pennawd, felly newn ni estyn ar y ffordd, rhywbeth fel yna. Uh, ticker yw'r darn melyn y uh, athrawon yn gadael yr ysgol. mewn panic. A wedyn y dyddiad allwn ni newid i. A wedyn allwn ni newid y lleoliad hefyd. Ni maes parcio Preseli. A'r peth gorau yw, o ran y ddelwedd y tu ôl, gallwch chi ddewis ffeil i roi yna. E, felly mae'n digwydd bod ffeil dwi fi fan hyn allai ddewis o um, faes parcio Ysgol y Preseli. Dwi wedi dwy'n ar-lein rhywle. Ie, o'r ysgol, dyna ni. Yn yr ysgol fyna, dwi'n gallu newid e fel dwi'n dymuno, ond yn ddigon hapus gyda hwnna. A dyna fe, mae'n bosib wedyn i gael uh, URL o hwn i rannu gyda'r dosbarth. Felly os dwi'n clicio fan hyn, dyna rhywbeth dwi'n gallu rhannu gyda'r dosbarth drwy cod QR neu beth bynnag dwi am i fe fod, neu allai lawr lwytho fe, neu allai drydaru fe, ond lle ni roi e ar-lein fel enghraifft. Os dwi'n rhoi e fan hyn wedyn, Dwi'n gallu mynd i lwytho fe, right click, a wedyn arbed e fel uh, delwedd i roi ar darllen waith neu beth bynnag ych chi'n dymuno fe i fod. Felly mae hwnna'n gret, uh, dwi'n siŵr bod eich syniadau chi tipyn yn fwy creadigol na rai fi. So ewn ni nôl wedyn i classtools.net, Fe welwn ni enghreifftiau eraill o bethau gwych, fel Fakebook. Mae e'n bosib i chi fan hyn i greu'n ddigidol uh, enghraifft o broffil Facebook rhywun. Gall fod yn rhyw berson enwog neu cymeriad o nofel, beth bynnag i chi'n dymuno fe i fod. Mae'n dweud i chi beth yn union gallwch chi newid, gallwch chi newid y man geni, a'r, a phopeth drwy'r Gymraeg sydd yn gret iawn. Chi'n gallu uh, postio, chi'n gallu rhoi delweddau mewn, chi'n gallu esgus pwy yw'r ffrindiau a rhoi delweddau mewn fyna, llwyth a llwyth o bethau. A eto, felly, um, beth am roi hwn fel cynnig i ddisgyblion yn ddigidol fel gwaith cartre yn hytrach na gwneud e ar bapur yn unig. Wrth gwrs, mae angen i nhw gael copi ar bapur os nad os mynediad yn nhw i'r we neu osgoi problemau, ond mae nifer o'n disgyblion ar yn hoff iawn o wneud pethau'n ddigidol, Um, rhywbeth arall sydd i weld yn gret yw'r SMS generator yma. Mae hwn yn creu enghraifft o SMS. Um, so yna ni rhywbeth fel TD clywed. A dyma rhywun yn ymateb nôl, clywed be ac yn y blaen. Os gallech chi ddefnyddio fe fel sbardun i'r wers, fel clo, beth bynnag chi'n dymuno fe fod eto. Llawer o syniadau da fyna. A nôl nawr yn classtools.net eto, e, mae'n bosib i greu e, tweet, allech chi esgus bod rhywun enwog wedi trydari, iawn chi lle newid y, y username i bwy bynnag chi'n dymuno fe fod, rhoi'r enw llawn mewn, rhoi'r tweet mewn ar dyddiad, a newn ni esgus fan hyn, newn ni roi enw llawn mewn i ddechrau, e, enghraifft o tweet dwi'n ni gludo hwn mewn os mae fe'n ddyfyniad, mae e wedi dweud uh, o'r blaen, a newn ni, dwi'n siŵr, rhoi blwyddyn am nawr a submit. Beth byddai'n creu wedyn yw fel rhath o ffug tweet iawn neges ar drydar o rhywbeth mae e wedi gweud. Um, mae rhywbeth eto allech chi ddefnyddio yn eich gwersi chi. Yn ôl fan hyn yn Class Tools, fe welwch chi llwyth o bethau eraill, bethau fel amseru, uh, gemau chi'n gallu creu drwy roi gwybodaeth mewn i'ch hunain, uh, mae yna pethau sy'n seiliedig ar dermau, neu jyst dangos yr enghraifft i chi, ond chi'n gallu creu eich hunan i gysylltu termau sydd yn perthyn, lle newn ni bananas, afalau, Uh, just orennau a beth sydd ar ôl. Perau, maen nhw'n rhoi nhw mewn trefen a wedyn chi'n categoreiddio to. So mae hwnna'n enghraifft bach neis, dwi'n meddwl, y class tools. Cofiwch, gallwch chi bersonoli fe, wneud e fel ych chi'n dymuno o ran y wybodaeth. Um, mae yna frechdan ar gyfer um, traethawd allwch chi greu ac yn y blaen. Llwyth a llwyth o wybodaeth fan hyn, a llwyth o bethau gallech chi ddefnyddio yn eich gwersi chi yn rhad ac yn ddim o classtools.net. Mwynhewch pob lwc!